א גוטן טאג חשוב'ע און טייערע צוהערער. די וואך האבן מיר צוויי פרשות, פרשת תזריע און פרשת מצורע, אדער ווי עס ווערט גערופן אין די ספרים, אויך ביי די פרידיגער רבי, דער רבי ברענגט עס אראפ, פרשת טהרה. אין די צוויי פרשות האבן מיר פארשידענע טעמעס וואס ווערט ארום גערעדט, אנגעהויבן פון אנהייב תשסד א וועגן א יולדות, שפעטער וועגן מצורע, און צום סוף פון פרשת מצורע רעדט מען וועגן נאך פארשידענע טעמעס. איינע פון די טעמעס ווערט אנגערופן טומאת זב. וואס איז דאס א טומאת זב? דאס איז ווען א מאן האט א געוויסע סארט מחלה, אינסייד אין די קערפער, און צוליב די מחלה קומט ארויס א געוויסע סארט פליסיגקייט, דאס טייטש זאב, ס'רינט, ס'דא א געוויסע רינעדיגקייט וואס קומט ארויס, און ווען ס'קומט ארויס ווערט עס אנגערופן בלשון חזל א ראי', מ'האט געזען. די הלכות צוטיילן זיך אויף דריי, ס'דא איינער וואס זעהט איינמאל, ער האט איין ראי', איין זיווה, די הלכה איז ער איז טמא ביז ביינאכט, דערנאך גייט ער אין מקווה און ער איז טהור. ס'דא א צווייטע דין, אויב איינער האט געזעהן צוויי ראיות איין טאג נאכן צווייטן, איז נישט גענוג אז ער איז טמא ביז ביינאכט, נאר ער דארף זיין טמא פאר זיבן טעג מיט נאך פארשידענע דינים. דערנאך איז דא א דריטע דין, אז אויב איינער האט געזען דריי טעג נאכאנאנד, איז נישט גענוג אז ער איז טמא פאר זיבן טעג, נאר ווען ס'ענדיגט זיך די זיבן טעג, דארף ער ברענגען קרבנות, און ביז דעמאלס ווערט ער אנגערופן א מחוסר כפרה. אויסער די דריי דינים איז דא נאך א חילוק אין די דריי אופנים. ווי געזאגט פריער אז דער זיווג קומט ארויס צוליב א אינערליכע מחלה. ס'קען אמאל זיין אבער אז ס'קומט ארויס נישט צוליב א מחלה, נאר צוליב עפעס א זייטיגע זאך וואס דער מענטש האט געטון, ס'איז דא פאר זיבן פארשידענע זאכן, וואס אויב ער האט געטון איינע פון די זיבן זאכן, דעמאלטס קען אויך ארויסקומען די פליסיגקייט. די דין איז אז אויב איינער האט געזען איין מאל, איין טאג, נישט קיין חילוק צו ער האט עס געזען ווייל נאטירליך האט ער די מחלה און ס'איז ארויסגעקומען, צו ווייל ער האט געטון עפעס פון די זייט, איז ער טמא ביז ביינאכט. אויב איינער האט געזען אבער צוויי טעג, איז די ערשטע ראי', נישט קיין חילוק צו ס'איז געווען ווייל ער האט געטון עפעס, צו נאטירליך איז ארויסגעקומען, אבער די צווייטע מאל האט ער דווקא געזען

און סיי די צווייטע איז געווען אז ס'איז געקומען נאטירליך, אפילו אויב די דריטע מאל איז געווען נישט נאטירליך נאר ווייל ער עפעס פון אינדרויסן, עפעס וואס ער האט געטון וואס האט עס צוגעברענגט, עפעס וואס איז נישט אונטער זיין קאנטראל, איז ער אויך טמא זיבן טעג און ער דארף ברענגן קרבנות. סאו נאכאמאל. אויב מען זעט איין מאל איז נישט קיין חילוק וויאזוי מען האט עס געזען עס איז מען אלעמאל טמא. אויב מען האט געזען צוויי מאל איז די ערשטע נישט קיין חילוק וויאזוי מען האט עס געזען, די צווייטע מוז זיין דווקא אז ס'קומט ארויס נאטירליך, נישט אויב ס'איז דא עפעס פון אינדרויסן וואס האט עס צוגעברענגט. אויב מען האט געזען דריי טעג איז די ערשטע צוויי מוז זיין אז ס'איז געקומען נאטירליך און די דריטע איז שוין נישט קיין חילוק ווי אזוי ס'איז געקומען. וואס טעם הבעיה? וואס איז די חילוק פון די הלכות קודם כל אויף ווי לאנג מען איז טמא און צו מען דארף ברענגען א קרבן? און צווייטנס די חילוק צווישן די ערשט זעהן איין מאל, זעהן צוויי מאל, זעהן דריי מאל ווען ס'איז גענוג אז מען זעהט עס אפילו ס'איז געקומען פון אינדרויסן ווען ס'דארף זיין דווקא ווען ס'איז געקומען נאטירליך און די אלע חילוקים. אין די פארברענגען פון שבת פרשת מצורע תשכ ח, געדרוקט אין לקוטי שיחות חלק ל ז עמוד צוויי און פֿערציק, האט דער רבי זיך געשטעלט דערויף און האט עס מסביר געווען על פי פנימיות הענינים. בכלל, ס'דא פארשידענע טעמעס. היינט איז עס ווייניגער נוגיא, ס'איז נישטא קיין בית המקדש, ס'איז נישטא קיין קרבנות, מ'עסט נישט מטומאה וטהרה, אבער אין די תורה און די חזל טרעפט מען פארשידענע טומאות, טומאות פון געוויסע זאכן וואס קומען ארויס פונעם גוף, וואס מאכט אים טמא. דאס אלעס ווייזט אויף א געוויסע מין רע וואס איז דא אין די מענטש. טומאת זיווג וועגן וואס מען רעדט יעצט, איז ווי גערעדט פריער, איז צוליב א געוויסע מחלה, נישט נאטירליך ס'קען ארויסקומען א געוויסע טומאה, נאר צוליב א געוויסע מחלה וואס ברענגט עס ארויס. וואס איז די חילוק צווישן די צוויי טומאות? צו ס'איז. נאטירליך, א מענטש ווערט טמא, אדער ס'איז צוליב א געוויסע מחלה. דער אייבערשטער האט גענומען די הייליגע נשמה און עס אראפגעשיקט דא אין א גוף, צוזאמען מיט א יצר הרע. נאטירליך איז דא רע. אוודאי, ס'איז צוליב א סיבה, כדי מ'זאל האבן בחירה, מ'זאל קענען בוחר זיין. אבער נאטירליך איז דא רע. ממילא וועגן דעם איז נאטירליך דא טומאה. ס'איז דא אבער אמאל אז דאס איז נישט א נאטירליכע רע. וואס קומט מצד דעם אז א נשמה געפינט זיך אין א גוף מיט א יצר הרע. נאר וואס דען, דאס דא עפעס א צוגעגעבענע רע, מער פון וויפיל דער נאטירליכע יצר הרע האט. לאמיר דאס אנרופן א מחלה. דאס איז דער ענין פון טומאת זיווג. און אין דעם איז דא צוויי פארשידענע סארט וועגן ווי אזוי דער טומאה קומט צו צו דעם מענטש, די רע קומט צו צו דעם מענטש, אדער קען זיין אז די אדם הראשון האט חוטא געווען, די חטא עץ הדעת האט אראפגעברענגט א זעהמה, שמוץ, אין דער וועלט, און ממילא וועגן דעם, חוץ פון דעם וואס די נשמה קומט אראפ אן א גוף און ס'איז דא א יצר הרע וואס די יצר הרע ברענגט רע, איז דא א צוגעגעבענע רע צוליב דעם חטא עץ הדעת. דערנאך, קען אמאל זיין א צוגעגעבענע רע נישט נאר צוליב דעם חטא עץ הדעת, נאר דער מענטש צוליב זיינע מעשים, ער רייצט אן דעם יצר הרע אויף זיך, ער טוט פארשידענע פעולות וואס איז מוסיף רע ביי די מענטש. לויט דעם קען זיין די חילוק אין די דין עזיבה. א זב וואס זעט איין מאל, דאס איז אזוי ווי דער. מענטש וואס האט א רע נאר פון צוליב חטא עץ הדעת, ער האט גארנישט געטון, במילא וועגן דעם איז נישט קיין חילוק צו ער זעט עס ווייל נאטירליך ס'איז ארויסגעקומען, צו ווייל א זייטיגע זאך וואס האט עס צוגעברענגט און ס'האט נישט געהאט מיט זיך מיטן גוף וואס האט געברענגט דעם זיווג, אלעמאל איז ער טמא. ווייל אזוי ווי דער חטא עץ הדעת וואס איז נישט צוליב דעם מענטש וואס האט געברענגט דעם רע, נאר צוליב דער חטא עץ הדעת וואס האט געברענגט דעם רע אויפן מענטש, און טאקע דערפאר איז דאס א לייכטערע טומאה, ס'איז נאר בלויז ביינאכט, און דער זאך האט יעדער איינער, אפילו א צדיק וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט, האט דער זהמה פון דעם חטא עץ הדעת, וואס צוליב דעם איז דא די ענין פון מיתה, ווי חזל זאגן, ד' מאיסי בעטיה של נחש, פיר זענען געשטארבן צוליב די עצה פון די נחש, דאס איז די חטא עץ הדעת, וואס מיינט דאס זענען געשטארבן צוליב דעם עצה פון די נחש, צוליב די חטא עץ הדעת, ס'מיינט נישט נאר אז דעמאלטס איז נגזר געווארן אז יעדער מוז שטארבן, נאר נאך מער, צוליב דעם חטא עץ הדעת איז אראפגעקומען א זעהמע, איז אראפגעקומען רע, אז אפילו א צדיק וואס האט קיינמאל נישט געזינדיגט, מוז אנקומען צו די ענין פון מיתה כדי צו פטור ווערן פון די זעהמע. אבער דערנאך איז דא א צווייטע סארט רע, די רע וואס קומט צוליב די מעשים וואס א מענטש האט געמאכט. דאס איז אזוי ווי א זאב וואס זעט צוויי ראיות. די ערשטע ראי' איז טאקע אפילו ס'איז געקומען פון עפעס א דרויסענדיגע ענין, נישט ווייל דער גוף האט אזוי געטון, די גוף האט ארויסגעשטופט דעם זיווג, און במילא וועגן דעם איז דאס א הארבערע טומאה, דאס איז א טומאה פאר זיבן טעג, ווייל דאס איז שוין צוליב זיינע מעשים, דאס איז נישט נאר די חטא עץ הדעת, דער צווייטער ראי' קומט שוין צוליב דעם וואס דער גוף האט געטון א פעולה וואס האט גורם געווען די עזיבה. דאס איז די ערשטע צוויי דינים. האבן מיר גערעדט פריער, ס'איז דא א דריטע דין, איינער וואס זעט דריי ראיות. דער רמב ם רעדט ארום אין הלכות תשובה אז ס'איז דא פארשידענע עבירות וואס ווען א מענטש טוט עס איין מאל, צוויי מאל, א דריטע מאל, ווערט ער אזוי אריין אין דעם ענין החטא אז מן השמים קומט אים אן עונש אז מ'נעמט אים אוועק די ענין התשובה. ער איז אזוי ווי געצווינגען אז ער מוז בלייבן אין דעם חדר קען נישט תשובה טון. ער רעדט עס ארום דארטן לגבי פרעה אז ביי די ערשטע פינף מכות שטייט אז ער האט געשטארקט זיין הארץ און נישט געלאזט ארויס די אידן. ביי די צווייטע פינף שטייט דער אייבערשטער האט געשטארקט זיין הארץ. און דער רמב ם איז מסביר. פרעה צוליב דעם וואס די ערשטע פינף מכות, האט ער נישט נאכגעגעבן און נישט ארויסגעלאזט די אידן, איז אים געקומען אן עונש אז מן השמים האט אים אים נישט געלאזט ער זאל ארויסלאזן די אידן אז ער זאל נישט קענען תשובה טון. אט דאס איז אזוי ווי ווען איינער, נישט נאר ער האט די רע צוליב חטא עץ הדעת, נישט נאר ער האט די רע אויך ווייל ער האט אנגערייצט די יצר הרע אויף זיך, און ס'איז צוגעקומען א רע אויסער דעם זהמה של נחש, נאר ער האט דאס געטון עטליכע מאל, ביז אז ער ליגט אזוי אין דעם. דערפאר, א זב וואס זעט דריי מאל, די ערשטע צוויי מאל איז עס געווען צוליב דעם גוף, צוליב זיינע ענינים, אבער די דריטע מאל אפילו ווען ס'איז נישט מצד אים, אפילו ס'איז עפעס וואס קומט מן החוץ, ס'איז נישט מצד זיין קאנטראל, ווערט ער אויך טמא. דאס איז דער ענין פון א זב וואס זעט דריי מאל. ער איז אזוי פארזינקען אז מ'נעמט אים צו די ענין פון זיך ארויסרייסן פון דעם חטא. קומט אונז די תורה זאגן, דאס איז די חידוש, די געוואלדיגע חידוש, אפילו א איד וואס איז אזוי איינגעזינקען אין דעם רע, ס'איז נישט נאר געקומען מצד דעם חטא פון עץ הדעת, ס'איז נישט נאר ער האט מגרה געווען יצר הרע, אנגערייצט די יצר הרע אויף זיך, נאר ער האט עס געטון איין מאל צוויי מאל דריי מאל ער איז אזוי פארזינקען מן השמים האט מען אים שוין צוגענומען די כח התשובה, זאגט די תורה מען קען אלעמאל תשובה טון אפילו א זאב וואס זעהט דריי מאל איז דא די ענין התשובה ער קען ברענגען א קרבן און ער וועט נתכפר ווערן מען קען דאר קיינמאל נישט אויפגעבן נישט קיין חילוק ווי טיף מען איז געזינקען אלעמאל א מענטש קען מיט די אייגענע שטארקייט, מיט די אייגענע ווילן, מיט די אייגענע רצון זיך ארויסרייסן און תשובה טון, און דעמאלטס איז דער אייבערשטער מכפר. א גוט שבת.